Miarahaba antsika APN radio eto an-tampon-tanànan'i Farafangana, ahitana ny Radio Shonala sy Radio Ravinala amin'izao fandaharana izao. Fandaharana izy ity nanasana vahiny iray izay azo lazaina hoe ray aman-dreny amin'ny lafiny ara-politika ary eto an-tanàna ihany koa amin'izao fotoana izao. Dia ahafantarantsika an'azy ankehitriny dia ny hoe Senatera dia Andriamatoa Andriamanjary Jean André izany. Ny abanikambiny ahafantarantsika an'azy eo amin'ny andavanandro. Fa raha hiverenana vetivety, santionany amin'ny toerana nolalovany teo amin'ny fitantanana ny raharaham-pirenena dia efa nisahana an'izany andraikitra proviseur izany izy ary efa nanao ny andraikitra ny maha solombavambahoaka ihany koa, efa nanao ny DG ary cst, csr tany amin'ny Repoblika faharoy tany ho any no tamin'izany fotoana izany ary intelo no nisahana an'izany andraikitra maha minisitra teo amin'ny firenena malagasy izany.

Avy hatrany tonga dia atomboka ny fanontaniana hoe avy aty afara hoe voatendry senatera ianao amin'izao fotoana izao. Talohan'izay ianao dia somary tsy dia henoheno loatra taorian'ny naha minisitra anao tamin'ny tetezamita. Azo lazaina hoe nampoizina ihany ohatrohatran'izany. Manao ahoana ny fahitanao an'izay? Ngame politika e!

Mbola tapitry iny tetezamita iny nody da apamboly vara aho hitanareo o mpiteza akoho mpiteza bisy mpiteza kana satria misy ranogna ambadika roa mpamboly aho zany nody aho kanefa ndre aho efa nody aty o en contact permanent ahy am president satria gnantony minisitry ny ato amy tetezamita Diso iny aho. Dia izy nizakainareo teo iny kani. Contact permanent. Inona no antony moa? Mampahafantatra anazy aho izay zavatra mitranga. Hoe misy an'izao, misy an'izao, misy an'izao, président, misy an'izao, izao raha itadiavina amin'ity agny, izao raha ilain'olo aty. Tegny, tegny, tegny, tegny, tegny, nandeha fotoagna. Izy magnano mahalala anazy aby moa. Izao e zavatry hisy e, izao e mahita volagna alohan'ny biby zandry. Da mahita fa ah, Amelaribia zao da ho tognonigny io.

Fa iao izy mila anao akaiky anah eo ah hanoro hevitra anah. Fa misy avao koa hoy izy soa raharaiko izy hoe senateur ka akory soa izy ny eritreritrinao iao président aka tananao etoa sy efficace ao ilay etoa fa iao homme de terrain avelay ao agnano senateur izay ny antony izy izay ny antony président afako magnomagny miaraka amene ebazigna agnanio 2023 anao

cher agnareo fa iaho la vita gne session sika da mody aminay ambanivolo eto tandrok'omby-riva ay aho fa agny koa iaho magnano an'ze heveriko fa tokony hataoko izay e tantaran'igny fa fiaviany igny ka igny sa da gn'anahy da tsotra avao Zagnahary aby Andriamanitra e mandahatra an'izany atsika anie mpivavaka aby atsika io o gne raiky

Avy taminà moa ny safidy netefa aminà safidin'ny Président. Tsy voninahitriko aho raika fa voninahitry ny Sud-Est manontolo satria enina va ho ahy nifidiany tafiditra zanak'i Sud-Est. Heveriko angamba fa tokony mba mahafaly vay raha koa zany. Eo indrindra manko raha nisy ny kandida tamin'ny Sénateur tamin'ny nifidiana Dia agny amin'ny lisitra fahefatra ny zanak'i Asimosignana, vonahitana an'izany ny tao amin'ny lisitry ny lisitra ny IRD. Dia tonga anefa anie, tonga dia niantefa amin'ny zanak'i Asimosignana ihany koa ny safidin'ny filoham-pirenena. Dia misy fanontaniako manao hoe, amin'iregny zany hoe azo lazaina hoe nanohagna amin'ny fitondrana avao zany ianao ndre Dasieno? Ataoko angamba fa ilay hiviregnagna izy hatramin'ny voalohany.

Ny anazy programa programa vao maro no izy ny lasaka by fa anazy velirano no misy e velirano zany anie zavatra lalindaliny mihoatra programa zany akora hoe mignano fifa fifamatoragna zany mhm. hoe iao agnano an'ity fa toagnonareo ao ako izany Izy io manomboka izy io tanterahana io ka lanao manontany hoe anao zany nanohagna fito juin non fito juin ka iao tsy ho hitanareo amin'ny ary amin'ny ilany raika ary satria eo ianao eky fatatr'olona bavao ô efa maty mosara i sasany eh agnano tetezamita ô agnano gouvernement d'union nationale

Rohy moa gna ny MMM gnao. Ny MMM mouvance ary Mada zany. E la preuve io minisitra azo mbola minisitra io. Rohy gnanah zao. Tsy mi ao e toeragny gne e troisième vice président de tsisy olo satria tsisy mpanohitra eo fa mpa mpanohagna aby. Ataoko fa gnamzay lafiny raiky zay tsy tsisy problème misy. Fa nisy eo mox question no nombre io fa question na efficacité ae ae ndre valo ambin'ny folo io la misy cohesion ae misy solidarité fa mandinika ze zavatra tokony ho dinihina masara an'ity firenena tiky mety ho efficace kokoa par rapport amin'ny olo maro anisa. Amin'ny fomban'ny tany demokratika hoe ianareo misy mpanohitra, rariny ve io fisian'ny mpanohitra io afaran'ny roy taogna maha lany président raiky? Io ô! Izy zay voalazanao teo. Tsy misy agnatin'ny constitution-tsika mandraragna fanoherana. Zany izy aza ko tokony ho ane mpanohitry e place-ny vice président raiky fa tsisy mpanohitry zany na eo. De mipetraky banga eo zany vice président. Tsisy mandrara an'zany. Eo hoe ara tsy ahy toa tsy contre an'zany fosiny am'zao. Fa fomba indesagna fanoherana. Fomba indesagna fanoherana.

Dining amizao korotanigna amizao lanao hoe mpanohitra tsy mangataky tsy mitady place fa manohitra satria ahy nanohitra tame fotoana androny miaraka ame CRN tarihiny i président Zafalibera paix à son ame tsy mbola nangataky place tamy Ravalomanana ahy hoe aza raigna ny hoy i anio ako izao hum filanao no nampangatako place

Izay ny aniko hoe ilay misy milaza hoe tsy magnano ny andry i président andry rajoely diso zany da ambarako eto koa igny lalagny ity 22 kilomètre da mampizaka ny amogny ity ye mm. ela ne napasahivagna anio 2009 aho efa nizaka anio tamy stade tamy bezary taroa i président avy tetoa sesy teo amizany yao a président sy parlemantera mpangataky na mpisaotra

Laotao zany ro an i prezida andry rajoel ny isaorana fa sisy olo raiky manokana zany te to nagnano hoe iao raiky nagnanana tsy marina zany tsy zany e tantara fa izy zany naveriko zany deux mille neuf ao e fanapasehana io satria mampizaly ay masak de mizaly tsara satria agnatiny tragnona ity aby laposiera mandalo am regny regny mandalo e tomobily izay zany zay fandehany ka misy mizaka hoe tsy magnano io vandy zany mana stade asika zao amboaragna gymnase E! Aninareo sapiroborobo e sport zany sady e fifakatiavana e zaza misika etoa e sport io zako mampifanatongolo io e iroa iroa ame CEG ro ireo terrain ao amin'ny sport ro volley sady andibaly ny handibaly sa mbola developper loatra misika etoa fe basket tena ataonay zaza da e volley amin'ny handibaly amin'io zao iroborobo maro e sport azonay zaza isafidianagny occupé izy, tsy mieritreritra raha hafa hoe oh iny dranondranony io raha maherihery io na isesisesitriny io sigara be io fa magnano sport izy da saratezagna zany asikany zay mhm. momba an'izay mpiloatra izay na andriamatoa sénateur hoe lazain'ny zareo fa hoe sy matoky valeur nareo matoa sy magnekigna andeha hagnano pique-nique matoa sy magnekigna andeha hivorivory

Maromaro ny grevy misy ao Antananarivo. Ankoatry ny an'ity rodoben'Mpandroso na ny an'ity Miara-manonja ity izany dia hoy ny fomba fiteny mahazatra hatramin'izay hoe lefa ny grevy no miakatra Antananarivo da ho rava izay ny fitondrana. Dia raha ny vokatra fifidianana koa mantsy ireo senatera ny jerena tamin'ny prezidansely, maro an'isa isika aty amin'ny tanindrany magnodidy an'i Madagasikara ny fidin'ny president.

Ye dia tsy afaky mihodina shanaky ny administration ny uni zay vao rava ny fitondrana fa pour le moment lay ny fahafantarako anazy akory ambola ambola mihodina vany administration eto ambola mihodina mba vany ndreo Antananarivo zany fa ny fitakiany fitakiany iny misy ny sasany manko fitakiany sendikaly mhm. hoe ny hoe paramed ako zany fitakiany sendikaly io any mpianatry hoe sy mbola azo ny bourse ny normal zany lay iny fa azo ny bourse ny

Tsy misy asa ambony tany atoa anie mahafapo zany e. Aa tsisy zany. Voalohany aho aloha tsy natao hitsara ny governemanta ve praiminisitra io mitsara anazy. Igny lehibe dreo. Fa aho tsy natao hitsara an'izany. Fa la ohatra zao ko hoe iaho manokana, ndre naniko tsy mbola mahafapo anahy. Iaho nagnano e palais des sports io. amin'ny maha machine. Ah yao e nagnano an'io, yao e ni-negocier an'io tany Chine tagny, mitovy amy palais des sports ny Pékin io, la mandeha Pékin nareo tanagny da ampitahay, raiky da tsy mivandra tokoa ohatry Aban'Ikemba igny. Yao e nagnano le anta io gymnase ny Akorondrano io. Ireo village de jeux lasa tragno za tanagny zakabe am'izao fotoagna zao roa, tamegna accueil nay troisième édition ny jeux de la francophonie io. Yao e nagnano hoe atao aminay ery troisième édition satria

Tsy misy asa ny governemanta mahafapo zany satria asa mitohy anio ny efa eo da mitohizany ny magnaraka eo koa continuité ka izay ny izy aminazy hum. Ka amin'ny maha hoe tatsika hoe amin'ny maha hoe managna traikefa aminao amin'ny andraikitry na ministra zany satria misy fisarahan'ny filoham-pirenena matetika isaky ny enim-bolagna izay raha tsy diso aho amin'ny fahitanao fomba fiasany. Ny fomba fiasany? Io governemanta io. Ny fomba fiasany? Io moa contexte samihafa io. Ie. Izy amin'izao fotoana izao manana objectif fixé par le et programme ny Président Ry izay navadiko hoe ho asa ho tanterahana. Manana an'izay objectif izay ireo. Dia mino aho fa samy miezaka izy manatanteraka an'izany. Ka i Président moa mañano hoe isaky ny enim-bolana izany izy ho sarainy. Dia izay. Fa taminay taloha, ilay anao hoe Minisitra izany,

Yao sy sy Safaki Sara governemanta yao satria azo voaloana sy agnatiny conseiller technique ny governemanta ahy en tant que senateur hmm. manoro aho zany leo ny hevitro tokony homeko amin'ny efa ndeha ny raharaham-pirenena satria izay izay ny andraikitrinay zany fa yao isarana azy hoe mety gnanaona sy mety sy sy sy ao satria prime ministre ny tena mahay an'izay hmm. isan'ny fampantenana nataon'ny filoham-pirenena ny fanenana ny loholona satria isan'ny hoe mandany volam-panjakana ka ny zavatra voizina amin'izao fotoana izao nefa ohatran'ny niakatra be indray ny tetibola natokana ho anareo loholona, aiza ho aiza ny mahakasika an'izay? Izy hoe misy mizaka hoe miakatry be dia tsy miakatry be angamba fa noho nahay vice de courage be izy

Ah, somary nangina anao teo ah, hoy isika tery aloha, dia rehefa avy eo anao izao an, heno ary hita ah, managna andraikitra ambony amin'ny firenena. Dia hoy koa anao teo hoe, ah, tsy hadigno ity faritra Atsimo Atsinanana ity raha fotodrafitrasan'ny Président. Inona no mbola hitanao tsy ampy raha ny fampandrosoana amin'ity faritra Atsimo Atsinanana ity?

Ela ilay mandeha midongy be fotaka iny itambaragna iny izay hoy aho la iza eky vita lasa carrefour ity farafangana ity da misy par effet d'entrainement zany andeha ny tourisme andeha ny zavatra hafa ny tourisme zany egaly olo mividividy raha andeha ny artisanat sy ny sisa sy ny sisa k'izay ny anahy hoe ze zavatra itambaragna aloha

da ko efa henoko taloha vao hitanao aho ndre tsy manao chauffeur iny eo avy minday tomobile raiko zay fa roy la misy ame zakazaky magnisy any toa cocarde cocarde toa gnanay io sasiako anjany fa efa la tame quatre vingt trois aho efa nagnisy an'io cocarde io député aho tamin'izany da de tombo quatre vingt cinq aho amin'izy ina aby gn'ilagna an'izany hoe tsy gn'asanao gn'aninao eh, hotadidin'olo anao le fa tsy ho sanaka amy gn'andro magnaraka Mhm. Mafinaritra ny miresaka aminao Andriamatoa Sénateur nefa ny lera izy dia fa mandeha amaraparagna antsika ny resaka ary mety misy zavatra tiana ho sindriana na afarana amin'ny piaino antsika. Izao zavatra tiako ho sindriagna e. Mhm. Ah, sady ho afarako amin'ny amin'ny resaka ara-fahasalamagna ty. Ka mieritreritra antsika fa hoe efa tapitra e, e coronavirus. Mhm. Mbola misy zao agny andafigny agny efa misy deuxième vague misy troisième vague zany agny souche raiky zany la tany Afrique du Sud sady la tany Angleterre agny efa agny koa io dre gne vaccin hita amizao fotoagna zao hono mety sy ino zany so efficace shanaky noho io souche vaovao io. ka mitandrema avao sika fa ka magnano hoe efa vita efa vita aleo gne mpitondra gne hizaka hoe efa tapitra igny da ho hitasika eo izy na gne dokotera gne mizaka hoe aa ah, efa sisy anake coronavirus fa sika miteny zao mbola misy f'izany raiky faharoy sofy faharoy zany hono malaky be fifindrany mhm. ka eka aleo misoroky tozay misabo

Re misy inona zany karazana negligence na laisser aller ako izany fa tsy mety izany fa e raha aninao anie ilay mpitondra aloha tsy voatery hampanisikisikin'olo aby e fa gne mahasoa olo no atao iza me mahasaragn'olo fa se mahafalifaly anazy zay zany gn'afako Eny ary. Tapitra ary ny fotoanantsika tamin'ity tianio ity a! Tsiahivina hatrany fa nivahinintsika teto dia ny Senatera Ndriamanjary Jean Andrin. Raha tsiahivina ny andraikitra efa nisahaniny teto amin'ny firenena, ny Senatera no misy azy amin'izao fotoana izao. Efa CST izy tao anatin'ny fotoanan'ny tetezamita, efa nisahana Ministera roa samihafa ihany koa nandritra ny tetezamita, ankoatran'izay dia efa CSR tany amin'ny Repoblika faharoa tany ho any, C. teo ihany koa na DG azy ary ankoatran'izany moa tamin'ny andraikitra tagny aloha be tagny dia efa nisahagna an'izany proviseur zany, dikan'izany azo lazaina hoe managna traikefa amin'ny fanaovana politika sy amin'ny fiaignam-pirenena amin'ny ankapobeny ary nanontaniantsika azy teo ihany koa ny heviny momba ny fanoherana misy eto amin'ny firenena ary ny toerana misy azy ihany koa momba an'izay amin'ny firenena izay ka dia nambarany moa izany fa dia manohagna ny fitondrana misy ankehitriny ny tenany. Mbola tapany voalohany ihany izay Andriamatoa Sénateur fa mbola ho avy hagnasa anao ihany koa amin'ny manaraka ny onjam-peo roa tonta dia sehivina hatrany fa ny radio Soanala ary ny radio Ravinala. Nanentana ny ady hevitra teto GG Rakotonirina